היינט האמער דא ר' שרגי שטערן, א באקאנטע אויפגייענדע שטערן אין די עולם הפאליטיק און קאמא וואסער, אבער היינט גייען מיר נישט רעדן קיין פאליטיק, שלום עליכם שרגי. שלום וברכה מענדי, א פלעזשער צו זיין וויט מענדי. געוויסע נייעס? ברוך השם. נארמאלע מענטש, מען דארף גיין אויף מען דארף גיין אויף וועקעישן, מען איז אויסגעמוטשעט פון א געוויסע זאך, ביי מיר וועקעישן איז, אוועק וואקן פון פאליטיקס, מען קען יעצט נישט רעדן פאליטיקס פאר אביסל, בעסטע וועקעישן. הונדערט פראצענט דאס איז די ארבעט, יא דאס איז א סייד זשאב,

עפיסאד וואס אונז האמער געהאט, אונז האמער גערעדט דא, לעצטע מאל געווען איך, גבי, סורקיס מיט סרולי גרין, האב איך גערעדט דעמאלטס פון א געשיכטע וואס איז געווען ביי אברומי ברייערס הויז, ווען איינער האט אנגעשריגן א בחור'ל וואס האט זיך געמאכט שיכור, און איך האב יענעם מחזק געווען אזוי ווי, און איך האב שטארק גערעדט דערוועגן אז א בחור מאכט זיך שיכור, וואס שטערט דיך אים אנצוקוקן? וואס שטערט זיך? וואס דארפסטו אים געבן די שפיץ פון די אויגן?

ארויס טאנצן פון די דישעס, ער גייט ממש ארויס פון די ג'עולם, אבער ער האט זיך דערמאנט וואס איך האב געזאגט דעמאלטס, איך גלייב עס איז געווען נאך אסאך אזוי, און ער האט עס טאקע געטון, ער איז נישט ארויס געגאנגען פון די דישעס, סאו ס'איז מיר געשמאק געווען צוריק צו הערן דאס, איך האב צוריק געהערט פון בחורים מבית מדרש אויך די זעלבע זאך, סאו יא, זעט אויס עס שלאגט ווארצלען, אבער. בכלל די זאך, מען רעדט פון דעם, וואס זאגסטו צו די נושא אז זייער אסאך מענטשן, זייער אסאך, איך ווייס נישט צו ס'איז דווקא אין אונזער קאמיוניטי, איך לייג עס נישט ארויף אויף אונזער קאמיוניטי דווקא, אבער מען גייט זיך אריבער און מען זאגט זיך נישט א גוט, לאמיר זאגן דו ווילסט עפענען די טיר פאר, איך טראכט היינט צוויי מאל פאר איך עפן די טיר פאר איינעם, ווייסט פארוואס? איך ווייס נישט, איך בין ארומקוקן, א גוי טוט עס. עפענען די טירן וואס רעספעקט. פאר א צווייטן. כ'על זאגן ס'איז פאני, כ'טראכט יעצט, זו הייסט עס טו אסאך מאל, האסט א נעיבער, האסט א חבר, האסט אים דורכוואקן אויפן גאס, גארנישט, ווי כאילו, ווי כאילו דו עקזיסט נישט, אויב ער האט וואלן ארויסבעקן פון דיין, פון זיין פארקינג לאט, און דו האסט דורכגעפארן מיט דיין קאר, הא העט ער פייפן, ער העט זיכער מאכן די ערשטע הונדערט מאל, ס'איז א. סתם בכלל, דו רעדסט פון פייפן,

גריסן איז נישט עפעס אזא זאך וואס איז איינגעריסן ביי אונז אין אונזער קאמיוניטי. אבער ס'ווענדט זיך ווי. פארשטייט זיך איך טריי נישט דא אראפצורייסן, זעמער די בעסטע קאמיוניטי וואס איז נאר דא. נאר ווייסט אסאך מאל צופרי, קומסט צופרי אין בית מדרש, יא? אסאך מאל צופרי די געפילן זענען רויט, דו הערסט ווי א רויע איי. און.

ווענדט זיך וויפיל פייפערס האסט באקומען. וואס זאגסטו צו דעם? ס'זעהט טאקע ארויס ווי א קליינע זאך, אבער ס'איז א ריזיגע זאך, די גאנצע זאך פון זיך גריסן. סאו קוק, ביי די וועי, סתם אזוי, ס'ווענדט זיך ווי א שטאט. יא, למשל, דו גייסט אין יוראפ, גייט מען זיך סאך מער גריסן אויפן גאס, וואס גוט שבת, אה, גוט שבת, דאס וואקט אויפן גאס, דא וועט עס זיין אביסל מער, למשל אין מאנסי, חוץ אויב א ליטווישע איד וועט דיך געווענליך גריסן, באט סתם א חסידישע יונגערמאן וואס וואקט אויפן גאס, דו קענסט אים נישט גוט. וואס ביי דע וועי דאס מאכט די פראבלעם אסאך גרעסער. פארוואס? וואס דארף דער וואס האט דאס מיט שטאט? וואקסט דורך א מענטש, געב אים א באגריס, גארנישט מער. פארוואס מוזטו באגריסן? ס'איז אפילו נישט, מענטשן קוקן אזוי ווי דו וועסט יענעם מאכן פילן גוט, ס'איז נישט וועגן פילן גוט נישט פילן גוט, ס'איז מענטשליכקייט. נאכאמאל, אויב דו קענסט אים אביסל, אויב דו קענסט אים אביסל, קוק עס אן אזוי, ווען דו ביסט אין א האספיטל אדער אין א פלאץ ווי קיינער נישט דא, ס'איז נישט דא קיין איד, גייסטו זיין דער איד'ס בעסטע פרענד, איא? דו קענסט דאס, איא? יא, אוודאי. אבער ווען דו ווען דו וואקסט אדורך אויפן גאס, וועסטו ניטאמאל גריסן גוט שבת, אזא האלבע דאס און. אדער איז דא דער חכמון וואס זאגט, איך קען נישט דעם מענטש, איך גיי אים אפילו נישט גריסן ביים ק, ווען איך גיי צום כותל. ער איז שוין ביזי א האלבע בלאק אז ער גייט אים נישט גריסן. יא, ווייל וואס איך האב נישט מיט אים, דארף איך אים דא גריסן? נאכדעם דו טרעפסט איינעם אנעקספעקטעד ביים כותל, איינער פון דיין געגנט, אוודאי אז צוגיין גריסן זאג געוויסע וואס יא וואס האב איך מיט אים ווייסט ער גייט שפילן אזוי ווייל איך בין ביים כותל דארף איך אים גריסן יעצט ווייל איך האב אים געטראפן דא אנעקספעקטעד איך האב וואס איך זאג. נאך וואס זענען דא פונקט פארקערט. די אינטערעסאנטע חלק אזוי ווי איך האב פריער געזאגט מיט די מיט די פייפן מיט די קארן ס'איז ווען דזשאסט פלעין ס'קומט אז דורכוואקט א מענטש נאך א איד באגריס אים דעמאלטס מענטשן זענען נישט דא ס'קומט אבער צו

ממש א ריזיגע ריזיגע טשופ קארן פייערס וואס איז געווען געעפנט א טיר פאר א זיידע. בקיצור המעשה. ס'איז דא דעם מין מענטשן וואס וואס זיי האלטן אפן די טיר און דו האלטסט שוין פינף אינטשעס צו ס'הייט אה עס פעלט נישט אויס דער פאקינג וועג. יא הא? יענער כאפט א זעץ. לאמיר גיין דא. אבער איך וויל איך וויל דיר זאגן נאך איין פוינט. ס'ווענדט זיך אויך זייער שטארק אין א מצב. וואקסט דורך א מענטש אויפן גאס איז איין זאך. ס'איז דא אייביג די מענטשן, מ'גייט צו א פאפולער מענטש, א זינגער,

ווייל ס'פאסט דיך נישט. דא בין איך מיט דיר, אוודאי. ווייל ס'פאסט דיך נישט. רבי'טע, ווען דו גייסט זיין א זיידע זיצן אין א ווילטשעיר גייט דיך עס אויך נישט פאסן, גייסט אבער זיצן דארטן. סאו טראכט, טראכט, טראכט, איין מינוט, טראכט פון די שפעטער, טראכט נישט פון די יעצט, טראכט וואס דו קענסט אויפטון פאר א מענטש, מיטן זאגן איין, מיטן געבן איין שמייכל. אלעס איז אמת ויציב ונכון, באט דארפסט זיך אויך אריינלייגן אביסל אין די זינגער'ס פערספעקטיוו. דער זינגער האט טאקע גענומען א דזשאב, און אוודאי האט זיך ארויסגעלייגט פאר די פאבליק, אלעס פיין און וואויל,

אויב דער מענטש, איין מינוט, אויב דער מענטש פארשטייט עס נישט מיינט אז ער האט ווייניג שכל, און אויב האט ער ווייניג שכל מיינט אז ער דארף חיזוק אמאל. סאו וואס דרייסטו א קאפ? נישט יעדער קומט צו. און לאמיר גיין ווייטער, לאמיר דיר פארציילן עפעס. איינער האט מיך פארציילט לעיטלי, א בחור'ל האט מיר פארציילט, א צובראכענע בחור, א יתום, פארציילט ער מיר אז ער איז צוגעגאנגען צו איינע פון די זינגערס און ער האט אים געזאגט עפעס, יענער האט זיך פלעין נישט וויסנדיג געמאכט כאילו דער זכר עקזיסטירט נישט אויף דעם עולם, כאילו ס'איז נישט געווען קיין שמחה ווען ער איז געבוירן געווארן, יענער בחור איז נישט בסדר, איך זאג נישט, באט דער זינגער איז, כ'מיין ס'איז געווען א זינגער, ער האט פלעין ווייטער געוואקט כאילו א קערפעלע עגרעסיע, ליטערלי, וואס מיינט דאס?

וואס? וואס קענסט אים נישט? געב וואס ס'קאסט דיך עפעס? נאכאמאל, ס'איז זיכער, האלא, ס'איז זייער סימפל. ס'איז זיכער אז א זינגער קען באגריסן יעדעם איינעם. דו רעדסט פון זינגער, איך מיין נישט א זינגער דווקא. עני פאפולער מענטש. א מענטש וואס איז פאבליק, א מענטש וואס איינער וואקט אים דורך וויל ער באקומען די שמייכל פון אים. הונדערט פראצענט. סאו דארפסטו פארשטיין, אוודאי איז שיין אויב ער באגריסט, אבער מ'רעדט נישט, מ'טענה'ט זיך נישט דא צו ס'איז שיין אדער נישט שיין. די פאקט איז אבער אז דער מענטש האט עס געטון פינעף מינוט צוריק פאר צען מענטשן, און ער גייט עס טון אין פינעף מינוט ארום פאר צען מענטשן. ער האט זיך אויפגעסיינט צו זיין פאבליק, ער האט זיך נישט אויפגעסיינט צו נאר מאכן זיין מאל, און יעצט יעדע דריי מינוט. איין מינוט, אונז האמיר זיך אויפגעסיינט אראפצוקומען אויף די וועלט, יא עקשעלי. יא. יא אביסל. אקעי אונז זעמער דא די אייבערשטן צוריק געשיקט דא. יא. סאיז דא רולס יא? יא. פאר תורה הקדושה. הונדערט פראצענט. סאו דער זינגער מה שקר ווען ער האט זיך אויפגעסיינט אויף די זאך וואס ער טוט דארף ער וויסן די רולס אויכעט וועם ער קען יא איגנארן ווייל ער עסט יעצט און וועם נישט ער דארף האבן די פיפטע שולחן ערוך אין קאפ

ווייל דו ביסט פאפעלער? דאס נישט פאר יעדעם איינעם, דו מעגסט האבן דיין פרייוועט זאכן, באט דער מענטש וואס קומט צו איז נישט קיין אפגעריסענער, ער איז נישט קיין אפגעריסענער. פאר אים איז ער א אפגעריסענער. פאר אים איז ער א אפגעריסענער, דאס איז א פראבלעם. געדענק איין זאך, ביסט פאפעלער, גייסטו אמאל זיין עלטערע יארן, מענטשן גייען געלאפן קער נעמען פון דיר. מענדי, אבער צו ביסט א גוטע מענטש וועט מען געדענקן, מענדי, סאו. די רעקל דא וואס דו טראגסט, ווי ווי קומט דאס? א פיינעם רעקל, הא? שיין, זייער שיין. כאפ א בליק. גלאובעס? סא גלאובער, ווילאמסבורג, בארא פארק, מאנסי, מאנרא. קומסט אריין צו גלאובערס קלאודינג, דו ווערסט אויפגענומען ווי א מלך, די בעסטע קוואליטעט, די בעסטע סערוויס, די שענסטע דיזיינס, און ס'האלט זיך פאר א שיינע שטיק צייט. גייסט אריין צו גלאובערס, די ערשטע הונדערט מענטשן וואס גייען זאגן אז זיי האבן געהערט די עד פון גלאובערס, ס'דא אויף וויט מענדי וועלן באקומען א גיפט. ס'קומט דאך יעצט מעיינא דיומא, ס'קומט דאך די באקאנטע פראגע, ווי גייט מען חול המועד האלטן? גאנץ חול המועד פון די זמן ביז די שקיעה פון די צווייטע טעג, און אויב ס'איז דא א שבת אינצווישן איז דא אפרי אביסל, מוצאי הייבט מען צוריק אן פרעגן, מ'שטייט אויף צו פרי און מ'פרעגט רוב טאג ווי מ'גייט, ביי די שקיעה ביינאכט דערמאנט מען זיך אז מ'דארף נאך גיין ערגעץ, אבער אויף צייט פרעגן. ס'איז נישט נאר דאס, נאר די די מעגאזינען וואס קומען ארויס מיט די פֿיר הונדערט פלעצער ווי מען קען גיין, זיי מיינען זיי העלפן איינעם, זיי מאכן עס זיבן מאל שווערער. ביי די וועי, האלב פון דעם זענען פארשפארט, איך זאג דיר דזשאסט פאר די. האלב פון דעם זענען פארשפארט, און און איך האב שוין געכ. ס'איז דא איין מאגאזין, ס'איז דא די ספעיס פארום זאל, די באקאנטע זאל אין אפסטעיט. האנטער? יא, און איך בין זייער גוט מיט זיי. ער האט עפעס א אויסוואל פון אסאך חיות, און איך ווייס א מאגאזין וואס שרייבט יעדע, איך ווייס נישט צי יענער האט א אינטערעס עס צי שרייבן, אבער יעדע חלומות שרייבט ער איבער די מיסטעיק אז זיי האבן ים לייבן און זיי האבן קיען עפעס, די חברה האבן צוועלף בערן, זיי האבן זעקס וועלף, זיי האבן פיר טייגערס, דעיס שרייבט מען נישט. זיי האבן אפילו א קענגערו מיין איך, זיי האבן יעצט באקומען א קענגערו. זיי האבן צוויי קענגערוס, באט דעיס שרייבן זיי, איך האב שוין אפאר מאל שוין אריינגעשיקט א מעסעדזש צו זיי באט מען טוישט עס נישט. מען שטייט מיט א פעסט געפ, אפאר קליינע חי'לעך דארטן וואס זיי האבן אויסגערעכנט, באט באט ווי האלט איך דא, סאו למשל ענקעלס קינד פלעגן גיין ערגעץ חעלעמויטעלן? אדער דו נעמסט דיינע קינדער? ס'איז היינט געווארן א נייע סטייל לעיטלי לעצטע צוויי דריי יאר אז מ'גייט אדער פאר חול המועד אדער נאך חול המועד און מיט דעם האט מען שוין פארפילט די מנהג און חול המועד קען מען זיין רואיג אבער וואס כ'האב יא געזען איז מ'קען גיין פארדעם צו זיבן פלעצער און נאכדעם צו אכט פלעצער חול המועד די מנהג פון חול המועד פון זוכן און זוכן און גארנישט טרעפן גייט ווייטער אן, ס'קוקט נישט אויס ווי ס'וועט עני טיים סאון ערגעץ גיין. ס'איז א חלק פון די זאך. יא, חלק פון די. איך זעה גראדע נישט וואס איז די פראבלעם פון גיין חול המועד. אסאך מענטשן זאגן חול המועד גייט מען נישט. דו ווילסט וויסן פארוואס? לאמיר דיר זאגן עפעס, איינער האט מיר פארציילט עפעס, איינער האט מיר פארציילט אז ער איז געווען א קינד, ער האט געבעטן זיין טאטע אז ער וויל אויפזיין מוצאי שבת ווען מ'רוקט די זייגער.

ק, נאמבער טו, ס'איז געשטאפט און געפאקט איבעראל, כ'זע נישט פארוואס מ'זאל גיין, מ'זיצט אין טרעפיק ווי צודרייט, איך זע נישט פארוואס מ'זאל גיין חאלעמויד ערגעץ, חאלעמויד, גיי ערגעץ לאקעל, וואטש, טו וואס דו ווילסט, כ'ווייס נישט, פאר נישט ארויס און זיץ נישט אין טרעפיק, מ'מוז נישט גיין חאלעמויד, ס'מוז נישט זאג מיר די אמת, דו האלטסט אז די פאר טויזענט קארס פון די אידן מאכן טרעפיק? אין די געגענט יא.

ווייל איך האב נישט ליב זיך צו שטופן און צו פושן צו גיין אויף א רייד דארף איך שטיין און ווארטן איך ווייס נישט ווי לאנג איך בין נישט איך וועל גיין א צווייטע מאל אדער וועל איך נישט גיין איך האב יעצט נאך איך האב נאך היינט נישט ליב זיך צו שטופן מען דארף ערגעץ גיין איך ענדערש וועל נישט קויפן איך ווארט נישט אריין. איך געדענק אונז ווען פלעגט מען גיין צום אמיוזמענט פארקס פלעגט אראפקומען מיין מאמע קומען צו מיר וויפיל ריידס ביסטו געווען? צוויי. יא עקזעקטלי. געשטאנען דא א שעה און געשטאנען דארט א שעה.

מען קומט אן די פערדע טאג דארטן ווי מען האט געוואלט גיין די ערשטע טאג און מען האט נע מען גייט נישט אהין גיין ווייל ס'איז דא בעסערע פלעצער סאו גיין פארדעם אדער נאכדעם און טריטן די קינדער דארטן אנשטאט זעמל'ס קען זיין א שטיקל געדאנק די אוואוידס די טרעפיק די אוואוידס די שטופעניש מען איז ערגעץ געווען און מען דארף נישט שטיין און זוכן די חאלעמויד סטרעס פון ווי גייט מען גיין. אלץ אמאליגע צייטן איז אויך דאס געווען מען פלעגט גיין חאלעמויד האלטן איך רעד זעכציג זיבעציג יאר צוריק.

וואס איז די פראבלעם? ווייל יעדער גייט וואס שטערט דיך אז די קינדער ווילן געז? ווילן זיי גייען? זיי ווילן גייען? ער געז געב זיי עס. איז געגעבן וואס? איך זאג דיך אז געגעבן אפאר סיבות פארוואס א מענטש זאל נישט ווילן גיין. אויב יעד אויב ס'איז צושטופט מיינט אז יעדער גייט. סאו וואס ווילסטו פון דעם קינד? די כאפסט אן צושטופט? איך רעד פון דעם מ'קען נישט געהעריג עסן, מ'קען נישט געהעריג דאס, ס'איז דא מ'קען נישט נאך א זאך. ס'איז דא דא נאך א זאך. ס'איז נישט די. א מענטש וויל גיין סאו האט א קינד ווילן גיין פארוואס זאלסטו זיי נישט נעמען? ס'איז די מאסט, ס'איז געווארן אז מ'מוז פארן חאלעמוט, מ'הייבט זיך פון יאגן, מ'שטייט אויף פרי. דיין גאנצע עונג יום טוב איז יעצט דיסטרויט ווייל כ'האב עקספעקטעד חיה גוטס פארן, מ'מוז פארן און מ'איז נישט געפארן, מ'מעג נישט פארן און עי, מ'זאל פארן, ס'איז שיין צו פארן, ס'איז פאן צו פארן אוודאי. די נעמסט אים קלאר אוועק א עונג יום טוב, ווייל די פאקט איז אז מ'פארט.

אז ס'איז נישט אזוי אז קינדער ווילן גיין חלומות האלטן, יא? אויב האסטו מיר געגעבן פארדעם, כ'בין נישט אזוי זיכער. חוץ אויב דו מאכסט אפ און דו ביסט מסביר פארוואס דו ווילסט גיין פארדעם, ווייל ס'איז פילער, ס'איז טרעפיק, די טרעפיק, אבער איך און דו ווייסן ווען ס'קומט חלומות, די טאג הייבט זיך אן און מ'ראולט זיך הין און צוריק, און די קינדער זעען ווי יענער פאקט זיך צאם דארטן, ס'טאנצן אריין אַכט הונדערט פֿיר און פֿערציק קינדער אין א פיצי קאר און מ'פארט ערגעץ.

דעמאלטס, אונז פלעגן פארן צום מוזיאם מיט מיין פעטער, אונז האבן אדער מיט די פעטער אדער מיט די באס, אונז האבן נישט געוואוסט, אונז האט זיך ממש געווען, מ'האט זיך פארלאזט אויפן דרייווער, נישט געוואוסט קיין וועגן, א קליין קינד, ס'איז אזוי אינטערעס. די דרייווער האט אויך נישט געוואוסט די וועג, נישט געהאט קיין דזשי פי עס. ס'איז אזוי אנדערש, ניין? ס'איז אזוי אנדערש ווי ווען מ'איז אויפגעוואקסן,

אויף די לינקע זייט קען מען זען א שיף, מ'זאגט אים סאו וואט? זעסט א שיף, סאו וואס איז געשען? סתם אז ס'איז אינטערעסאנט די דעוועלאפמענטס ווי מ'קוקט צוריק. די גאנצע זומער קענסטו גיין צו אזעלכע שיינע פלעצער, מוזט נישט לאזן פונקט פאר חול המועד, וועסטו נישט אהער נישט אהין, קענסט גאנץ זומער גיין, נאר קענסט גיין, טעלעווידזש זאגט דאך אז וואס? אז מ'גייט צו די זאל ווייל א גאנץ יאר איז דאך עס פארשפארט, יא? הונדערט פראצענט מ'מעג גיין א גאנצע, מ'גייט דאך אבער נישט. גיי יא! איך בין מיט דיר. נעם צוויי וואכן, ביי די וועי איך האלט מען דארף טון דא אזוי ווי מען טוט אין לאנדאן און אין יוראפ, מען נעמט האלידעיס, צוויי וואכן אנשטאטס גיין אין קעמפ פאר אכט וואכן און נישט די טאטע ענדזשויט עס נישט די מאמע נישט די קינדער, קען זיין די קינדער יא זיי האבן קעמפ ס'איז א אנדערע זאך, מען נעמט צוויי וואכן די גאנצע משפחה פארט נישט דא קיין ביזנעס נישט דא גארנישט, מען פארט צו איטעלי מען פארט צו סוויצערלענד מען פארט צו אין יוראפ יא אין ענגלאנד.

ס'איז מורא'דיג וויכטיג פאר די קינדער. קינדער וואוינען אין שטאט, וואס וואוינען אין ווילאמסבורג בארא פארק, זיי וואוינען נישט אין די נאטירליכע ענווייראמענט. כ'זאג נישט אז אין א באנק וואוינט מען יא אין נאטירליכע ענווייראמענט, ווייל. וואוינסט יא, דו האסט נישט וואו צו וואוינען דארט, דו וואוינסט אויפן גראז. וואס וואוינסטו, נאכאמאל, איך קען דערטראגן אין קעמפ, בוי דיר אויף אין מאנסי, וואוינסט אין מאנסי, נעם א שעק, מאך אפאר לעכער אין די וואנט, לייג דיך אריין אין א בעט, ביסט אין קעמפ.

ס'מאכט סענס. העי! אוי באשעפער נישט געכאפט. ס'פיין ס'פיין, נעם די פעיפער טאועל פון גוד קוואליטי. די קאונטער סעיווער פון די ברענד קאושער טעיבל איז א חידוש, א ספעציעלע שטארקע פלעסטיק וואס איר לייגט ארויף אויפן קאונטער סיי ביים קאכן סיי ווען איר ווילט אפשיילן עפל אדער פאטעיטא, באקן חלות, אלעס צום קאכן, גלייגט עס אויפן קאונטער אדער אויפן טיש, אדער ווען אייער קינדער שפילן זיך. זיי פעינטן און אזוי ווייטער צו אויפן טיש צו אויף די ערד, מען לייגט אראפ די ספעציעלע קאונטער סעיווער און ווען מען ענדיגט עס נוצן הייבט מען עס אויף גרינגערהייט די גאנצע זאך און מען ווארפט עס אריין אין מיסט קאסטן. אזוי אויך ברענגט אייך די ברענד ספאט די חידוש פון געשניטענע טאועל פעיפער, ס'קומט שוין אזוי געשניטן און איר דארפט מער נישט רייסן און זיך מוטשען, ס'האט נישט קיין גלו אין זיך און איז כשר לפסח אדער עס צו נוצן ביים עסן ווי פרייען און אזוי ווייטער, מען דארף מער נישט רייסן און שלעפן. אלעס איז פיין געשניטן. די ברענדס קאושער טעיבל און ספאט איז אונטער די באקאנטע פירמע קוואליטי פעיפער גודס וואס איז שוין אויפגעקומען מיט אסאך נייע חידושים אין די לעצטערע יארן. סתם אזוי, ס'איז געווארן אסאך א גרעסערע זאך אז אין די עולם האט אנגעהויבן טרעוולען אין גרויסן. סתם, מען טרעוולט, ס'טוט זיך, מען פארט. רעדסט ארום די וועלט? יא. איך בין געווען מיט שיע אין פלארידע. שיעור שמועסן מיט דעם צווייטן דארטן אז אפשר פארפאסט מען די פליגער, און איך בין געווען שטארק דערקעגן, איך האב געוואלט אהיים קומען שוין. אונז האבן אראפגעדרייווט. ענק האבן אראפגעדרייווט, איך האב נישט אראפגעדרייווט, עס איז נישט פאר מיר אראפצופארן מיט א קאר, איך האב ליב צו פליען. האסט נאך געפארן פֿינף און צוואַנציק שעה, די לעצטע צוויי שעה איז ער ארויסגעפארן, ער איז אנגעקומען נאך פאר אונז. אוודאי, ס'איז געווען אן אפשן, איך האב דיר נישט געצווינגען צו גיין,

וואס גייט דא פאר? וואס ליגסטו דא? זאגט ער גארנישט, ער ער קען שוין נישט דעם מיטן מיטן לעבן, ס'גייט אים שרעקליך, ער וויל די די די עראפלעין זאל אים איבערפארן, ס'איז געווען א טאוער ער וואס האט געדארפט ארויספליען, זאגט אים דער סעקיוריטי גארד, דו וועסט אויסגיין פאר הונגער דא פאר די טאוער ער פירט דיר ארויס, ס'מיינט ס'איז אלץ געווען דילעיס דו הערסט? ס'איז געווען. טשיק פיס איז געווען אויפן מעניו? מסתמא די שאוער האט געשפריצט הערינג.

הערליך, עפעס טוועלף טאוזענט פיט אין עלעוועישאן, מען אטעמט דארטן אביסל שווערער, כעין ס'ווערט דינער די לופט, דארטן איז נישטא קיין שום, ס'איז נישטא קיין ווייפיי, נישטא קיין סערוויס, נישטא גארנישט, און ס'איז דא א ריזארט דארטן, ס'איז נישטא קיין לייטס, און מ'זעט די שטערנס מיט אלעס, ביוטיפול ביוטיפול, די ווייסט וואס ס'מיינט עכטע נעיטשער, און יעדע רום איז דא אין די אין די אין די בעק פון די רום איז דא, ס'איז נישטא קיין פארטש, ס'איז בעיסיקלי אזויווי אזא קליינע בעק יארד וואס יעדער אוינט, מיט א ספא אינסייט, א א א דזשיקוזי, און מ'זיצט דארטן צוויי פארטאגס. נישטא גאר, קענסט האבן ווייפיי באט ס'איז נישט אויסגעשטעלט פאר דעם, ביז דו קומסט דארטן צו דזשאסט האסט נישט גארנישט ווייסט פון גארנישט, מ'פארט ארום מיט בייקס דארטן ס'איז אנבעליוועבל, ביוטיפול פלאץ, ס'איז איך דארף אמאל אהינגיין מיט דיך דארט. מ'אטעמט טאקע שווערער? פאר די ערשטע פאר מינוט ביז מ'געוויינט זיך צו, ס'איז די אקסידזשען לעוועלס זענען העכער. ווי הויעך? צוועלף טויזנט פיס עלעוועישן. טאקע? און מ'פארט ארויף מיט א. מ'קען ארויפפארן מיט א טרעין. אהא. זייער אינטערעסאנטע טריפ. איר נעמט די גרענד קעניאן דא אין יענע געגנט? ס'איז אין די געגנט, ס'איז ממש נעבן די פאור קארנערס פון פון ניו מעקסיקא, יוטע, קאלאראדא און אריזאנע. ס'איז יא יוטע. אה. סאו יענץ איז זייער זייער אינטערעסאנטע פלאץ. און ס'איז איך קען דיר נישט מסביר וואס מיינט נעטשער. די בערג מיט די דאס איז ביוטיפול ביוטיפול. איך ווייס שוין וואס מ'האט געטשוזן ניו יארק, איי העוו נאו איידיע. עטשי.

ביי די וועי, די ווייסט מאנהעטן למשל, יא? ס'איז נעבן אונז, מען כאפט אפילו נישט. מען מוז נישט זיין קיין טוריסט צו קענען אויסטשעקן מאנהעטן. איך בין געגאנגען פאר דריי פיר טעג, צו צוויי דריי טעג, כ'דענק נישט, כ'האב אויסגעטשעקט מאנהעטן. איך האב געשלאפן אין א האטעל דארט, יא. אויסגעטשעקט מאנהעטן. ער איז געפארן אויף וועקעישן קיין מאנהעטן. יא. וואס איז? כ'האב אויסגעטשעקט מאנהעטן. די פלאץ ווי מענטשן גייען אוועק פון דארטן פאר וועקעישן ביסטו געפארן פאר וועקעישן? כ'האב עס געוואלט אויסטשעקן אזוי ווי א טוריסט, מענטשן האבן מיך געפרעגט אה פון וואו ביסטו? כ'האב געזאגט יוראפ. סאו וועלכע זאך ווייסטו וואס איז דא אין מאנהעטן וואס איך ווייס נאכנישט? כ'בין געווען אין מאנהעטן, בין איך געווען דארטן אין א אין א מוזיעם, אלעס זעט מען פארקערט, איך געדענק נישט ווי עס הייסט דעלוזשענעל אפשר? די בילדינג איז אויך פארקערט? ניין, ניין, ס'איז זייער אינטערעסאנטע פלאץ. סא סא סא לוזשין איז א פלאץ ווי ווי כ'מיין רוב מענטשן, אפשר ווייסט מען יא דערפון, כ'ווייס נישט, איך האב נישט געוואוסט דערפון, און איך בין איך פאר דורך מאנהעטן אזוי ווייס איך מיין יעדן צווייטן טאג, און כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט פון דעם. אה די ווייפיל זאכן איז דא אין מאנהעטן. די ווייפיל זאכן כ'נעם אן ס'איז דא א בייק דארטן. די ווייסט וואס פאר א דיסעפוינטמענט ס'איז פאר איינער וואס קומט אלס א טוריסט קיין קיין מאנהעטן און ער פיגערט אויס וואס איז דא דא? שפיגלעך! די קענסט אריינגיין אין א אין א מוזיעם אין א זאך, זען שפיגלעך פארקערט.

די פלעצער ארבעטן זיך נישט אויס און מ'וואוינט אזוי צעקוועטשט און מאנסי ווערט שוין כמעט ווי אין שטאט, פארשטייט זיך נישט נישט ווי אין שטאט, איך רעד אויך נישט פון די רורעל עריעס, רורעל עריעס אין מאנסי, די קאנטרי סיידס, אבער ס'איז דא די טשולנט אפן מאנסי וואס איז ממש נישט אויסגעשטעלט פאר קיין שטאט, און יעצט פאר א יום טוב, ס'איז, ס'איז, כ'ווייס דיר נישט וואס צו זאגן. די שאלה איז וואס איז פשט אז אונז רוקט מען זיך נישט ארויס? ס'ארבעט זיך נישט אויס כמעט קיין איין פלאץ. איך גלייב אז יעצט אין די מאונטענס גייט זיך אויסארבעטן ווייל סקווער גייט מאכן דארט עפעס. וואס הייסט? אבער איינמאל ס'הייבט אן בליען קויפן שוין מענטשן די גאנצע געגנט. זיי קויפן שוין פאר די לעצטע פאר יאר אין די גאנצע געגנט דארט. באט ס'איז נאכנישט אזוי אויפגעבויט. איך האב געוואלט יא. איך שטעל אויך גראדע דא אסאך אידן באט עס האט אנדערע פראבלעם

מוסדות. א גאנ מיט אלעס צוגעשטעלט אלעס יא געהעריג. גראסעריס. פלארידע געהעריג אויך וואס איז נאך בעסער ווי דא. האסט דארט מיאמי סקווער האסטו דארטן סאיז אלעס דארטן כשר'ס ער האט יעצט געעפנט דארטן גראדע גראדע מיין נעפיו האט עס געעפנט דארטן א כשר'ע רעסטעראנט.

האט געסעטלט זיין לעבן מיט זיין פרענדס, מיט זיין טאטע, מיט זיין מאמע, מיט זיין שווער, מיט אלעס, און זיך אויפהייבן יעצט, אנפאנגען א פרישע פעידזש פון אלף מיינט, כ'מיין יעדע זאך וואס א מענטש האט נאר, אלעס דארף ווערן געטשעינדזשד, מ'הייבט אן בעיסיקלי, מ'דרוקט ריסעט פארמעט, סטארט א ניו פעידזש,

פאפא האט שוין יעצט געמאלדן יא אז זיי גייען קויפן די עיר איז דאן. וויזשענס האט שוין. וויזשענס האט געוויס, זיי טרייען זיך יעצט אויסצוברייטערן דארט, עס איז געווען יא, עס איז געווען פראבלעמען מיט די זאונינג מיט דאס, בקיצור המעשה, סאו ס'לוינט זיך קלאר צו אינוועסטן דארטן פאר מענטשן וואס וואס ווילן אינוועסטן, עטס ס'מיין אפיניען.

אין א פיצי הויז וואס איז א ברחבי נישט ברח אנטשולדיגט ס'איז אפילו א קליינע הויז פאר א מייזעלע. וויאזוי א יונגערמאן נאכן חתונה די חודש נאכן חתונה טרעפט ער זיך מיט א ביל פון כמעט דרײַ טויזנט דאלער פאר צוויי אפגעפליקטע שטובער און ס'קומט שוין אריינגעבויט מייזעלעך אין דעם? ווייסט א וואס קראקס האבן לעכער? נו. ווייסט א וואס? נו. אז די מייזעלעך זאל קענען געבן א לויף ארויס ווען מ'לייגט אריין די פיס.

אויב קינדער און צאמען זיי ברוך השם קינדער געבענטשטע פאמיליעס, וויאזוי קענסטו אויפבענקן ברחבות'דיג א קינד אין אזעלכע פיצי הייזער און נאך באצאלן אזוי סאך? וויפיל יונגע מענטשן שטארבן פון הארץ אטאקעס היינט צוטאגס? וויאזוי זיי קענען עס טון ווייס איך נישט, וויפיל מענטשן כאפן סטראוקס? קאם אן! ס'איז נישט דא קיין געלט! זיי האט נישט דא קיין געלט! קענסט מאכן א דזשאוק פון די זאך, ס'איז גארנישט קיין דזשאוק! אוי הוי האט עס מיט דעם!

לכאורה נישט. לאמיר דיר עפעס מסביר זיין. וואס מיינט קאמפארטעבל? להבדיל אלף אלפי הבדלות, אין צפון קארעא, די מענטשן, אין צפון קארעא איז א פארמאכטע שטאט, צפון, לאנד, ס'איז די פארמאכסטע לאנד אין די וועלט, מען קען נישט ארויסגיין, קיינער קען נישט ארויסגיין פון דארטן, און אפילו א מענטש וואס וואוינט דארטן, קען נישט ארויסגיין פון די שטעטל וואו ער איז געבוירן, ס'מיינט אז די דערפל וואו ער איז געבוירן, דארטן בלייבט ער, אויב וויל ער ארויסגיין מוז ער באקומען רשות פון די באערדע,

פון פון באקאנטע פיקטשערס פון מאנהעטן, זיי מיינען אז זיי זענען די בעסטע אין די וועלט, דאס זאגט מען זיי א גאנצע טאג, אז מען זאגט זיי אז אין אמעריקע איז דא גאנצע סקווערס ווי דארטן, הערסט? דארטן ברענגט מען מענטשן. וואס מען זאגט אונז אויף צפון קאריע זאגט מען זיי אויף אמעריקע, בעיסיקלי.

מען האט אים געראטעוועט, ער איז געווען פארוואונדעט וועגן מען האט אים געשאסן פון צפון קאריע, ארויסגיין פון דארטן איז די ערגסטע זאך, אויב מען כאפט איינעם וויל אנטלויפן גייט ער אריין אין די גולאגס דארטן אין די לאגערן, און ס'מיינט ביז דריי דורות, ניטאמאל שטארבן קען ער. ביז דריי דורות גייען מיט, מען שטארבט דארטן פון פייניגונג און פון הונגער. די מענטשן אין פיאנגיענג, דאס איז די הויפט שטאט פון צפון קאריע, פיאנגיענג, די נאמען פיאנגיענג איז דורך דעם וואס מען האט געמאכט א גורל פון אותיות און האט אויסגעקומען פיאנגיענג. קיצור המעשה. מענטשן אין פיאנגיענג איז שוין אפיציעל זיי זענען די עליטע. זיי באקומען דורך ווייסט וואס גאר צוויי טעלערס רייז. זיי מיינען אז זיי זענען די בעסטע, זיי האבן די בעסטע לייף אין די וועלט. צוויי טעלערס רייז א טאג? סאו די להבדיל אלף אלפי הבדלות, די מענטשן ווילן אז וואס די זאגסט אז דער מענטש וויל זיך נישט, ער האט זיין לעבן דא. עס זעהט להבדל אויס ווי די מענטש פון צפון קאריע וואס איז העפי מיט זיין צוויי טעלערס איין מינוט מיט זיין צוויי איין מינוט לאמיר ענדיגן ווילסט אויף שרייב אראפ ס'דא א ביכל דא אז די ווילסט וואס ער פילט גוט דא דא איז זיין לעבן זעהט ער מיר אויס

קענסט האבן א געשמאקע לעבן אין מאנסי און די רורעל עריעס, דאנט ווארי ס'גייט נישט און די עולם גייט שמאפן אין די רורעל עריעס אין מאנסי און איך ווייס האלא ס'ממש ווי די צוויי טעלער זרייסט האלא איך האף פרענקי הייטס און מ'רעדט דא ווי מ'גייט חלומות האלטן אף ראוד עי טי ווי טורס הא הא ס'איז זייער א גוטע פלאץ קענסט גיין מיט גרופעס אהין קענסט גיין. טאטע מיט א קינד, קענסט גיין אליין, קענסט גיין מיט חברים, אויב איר באשטעלט אף ראוד עי טי ווי טורס ביז לג בעומר, ס'מיינט נישט אז מ'דארף עס האבן, מ'דארף גיין לג בעומר, מ'דארף עס באשטעלן ביז לג בעומר פאר א גאנצע זומער צו איך ווייס ווען, באקומט איר צען פראצענט אף, אויב איר דערמאנט וויט מענדי. און יא, איך מיין יעצט האמיר דורכגעטוהן רב שיע, רב שרגא, יעצט האמיר דורכגעטוהן פיינע נושאים דא.